Tkellimna ma' Joseph Mizzi, bin Pawlu u pubblikatur huwa stess, dwar il-ħażna ta' tifkiriet bejn qxur dan il-ktieb.
Id-li din hija ċkejkna tiegħi miktub mill-Papa huwa pinzellati tal-ħajja f'Għawdex meta kien qed jikber hu fi żmien fit-tletinijiet, erbgħinijiet u ħamsinijiet fir-Rabat Għawdex. Bażikament jieħu dawra lill-qarrej ma' l-akwati tar-Rabat, San Ġorġ, ftit ma' Salforn imma ma jixrifx iżjed minn hemmhekk. Però jiddeskrivi wkoll ħafna l-ħajja ta' kuljum u n-nies li sawruha. Jiġifieri b'mod, b'mod ma ngħidx leġġer imma b'mod ħafif li b'xi mod jerġa', jerġa' jieħdok lura f'dak iż-żmien. Is-siwi tiegħu huwa li qed isemmi nies jew huwa bjografiji ta' nies jew qed jinqeda b'ċerta nies li sawru l-ħajja ta' kuljum, dak li jaqta' x-xagħar, dak li jbigħ il-ħut, dak li jagħmel il-ġirad, dak li jdoqq il-qniepel. li mhuwiex il-bijografija tipika li nafu aħna tal-persuna importanti, ta' dak li għamel xi ħaġa speċjali biex jibqa' jissemma, imma l-Papa interessah dawk in-nies li ma kienu jagħmlu xejn, però għamlu ħafna għall-ħajja ta' kuljum. F'dan il-ktieb il-Papa uża d-djarett tar-Rabat. tar-Rabat tar-Rabat t'Għawdex. Għax jemmen li hekk kif il-lingwa tesprimi ruħek biha, jiġifieri dak li aħna dak li aħna ngħidu u nitkellmu biex niftehmu, id-djalett joħroġ verament il-karattru u r-ruħ. U għalhekk ukoll apparti li juża djalett u miktub fonetikament, jiġifieri min jaf djalett Rabti, ta' Għawdex jista' jaqrah u jifhmu iżjed, m'hemmx affarijiet diffiċli jiġifieri, mhux qed ngħidu li ma jinftehimx għal dawk li ma jafux id-djalett. Juża wkoll l-laqmijiet, jiġifieri għal Papà il-persuna lanqas huwa importanti, huwa l-laqam tiegħu. Ħafna drabi lanqas sibna l-kunjom tal-persuna. Ġanni l-Aħmar. Ma nafux x'kien kunjomu Ġanni l-Aħmar. Però għalih Ġanni l-Aħmar kif tmur Għawdex, ir-Rabat, kważi sal-lum kif semmi ma' Ġanni l-Aħmar jgħidulek minn kien. Jiġifieri hemmhekk qed juri li l-persuna mhijiex l-isem u l-kunjom, Imma huwa dak li għamel u dak li kienu jafuh in-nies bih. Dawn it-tifkiriet b'mod b'mod għalija u straordinarju jiġbru fihom tifkiriet tal-ħajja ta' kuljum, tal-ħajja li m'għadhiex. Jiġifieri jekk tmur Għawdex illum xulħadd għadu jgħidlek immur Għawdex għax nistrieħ u x'ismu, imma l-ħajja f'Għawdex Fi żmien il-Papa tiegħi kienet ħajja iżjed sempliċi, ħajja tal-Għawdxin, mhux ħajja tal-Maltin u l-Għawdxin, jew tal-Għawdxin u l-Maltin. Kienet ħajja tal-Għawdxin, kienet ħajja ħafna ħafna sempliċi, maqtugħa mir-realtà anki ta' Malta. Allura f'dan il-ktieb qed jagħti, qed jiftaħ tieqa żgħira jew ibexxaq tieqa għall-ħajja kif kienet, għall-ħajja ta' kuljum, l-ħajja li ħafna drabi tispiċċa mhix iddokumentata. Nagħti eżempju żgħir, ħaġa li l-Papa kienet taffaxxinah, x'kienu jagħmlu l-Maltin meta l-belt kienet qed tinbena? Ħadd ma ddokumenta. Naħseb li dal-ħsieb baqa' jberren fil-Papa, allura ddokumenta dak li jaf hu, dik il-ħajja żgħira sempliċi ta' nies onesti li sawruha u li għamluha. Din mhix l-unika ġabra li kiteb il-Papa. Sfortunatament, f'ħajtu ma tantx ippubblikajna xogħlijiet ta' Pawlu Mizzi. Dan huwa l-ewwel wieħed mid-dinja ċkejkna tiegħi. Dalwaqt ukoll bħalissa qed naħdmu fuq il-memorji tiegħu. Sfortunatament kif qedlek ftit wara li miet jew ftit qabel ma miet f'dak il-perjodu ftaħna l-kompjuter tiegħu u sibna ħafna ħafna xogħlijiet. Apparti mid-dinja ċkejkna tiegħi li kien f'fażi avanzata ħafna meta sibnieh, għandna l-memorji tiegħu li jisimhom Ħajti Storja Waħedha, li hija miktuba fl-istess vena ta' Mid-Dinja Ċkejkna Tiegħi però tiddeskrivi did-darba ħajtu mit-twelid miegħu jew mill-ewwel tifkiriet tiegħu sa meta għalaq 80 sena. apparti, jiġifieri hemmhekk qed nerġgħu mmorru għall-ħajja ta' kuljum, però anki għall-ħajja ta' Malta kif kien qed jara, kif kien qed jara hu u kif għexha. Apparti minn hekk, ta' min isemmi li Papa kien diġà kiteb numru ta' leġġendi, Maltin, l-idea tiegħu kienet dejjem ifhem li nqarrbu n-nies mal-folklor, però sibna wkoll kotba iżgħar oħra bħal pereżempju fuq iċ-ċiklu tal-ħajja u fuq il-ħobża Maltija li fiż-żmien li ġej ħa jaraw id-dawl ukoll, però għal darb'oħra huma miktuba minn persuna li